Għan semmi eżempju iktar mikro. Għadni lej il-bidu. Alright, konna zerbi notti zar, konna fonna fit 20s u għet naħdmu fis segretarjati U jiprofa jippoċja kollega tijaj, l-kollega tijaj, John Dalli. Ejjew miegħi flok miegħu. Jiena għandi karriera quddiem ħankun kap tal-partit, ejjew għinu lili. U lil dal kollega tiegħu li ġi jgħidli. Tafx qallu? Qallu, eh, fimdi l-paga l-istess, u qallu ġdena stabilita mill-parlament u l-paga li kellek. Qallu, pero intik xaħġa kex fi xar ma jidrux. Il-Ministru tal-Finanzi Meta ġi qalli raddejt islaleb, però minn xejk ta' ma minn xejk ta' Kemm iġġor ħtija as in guilt? Iġġor però bilanċjata. Ġifieri jiena ħanajtlek, jiena jien kont naqra forsi ftit eżaġerati, ġifieri jiena kont insifer ħafna fuq xogħol, Pero ma konċ nuża, kon nirrifjuta li nuża il-frequent flyer, l-air miles. Zmin, kienem l-air miles, il-lum ħaġa tal-passat. Ma kon nirrifjuta li nuża l-air miles, għax l-air miles ingawdi bijom jien, pero l-aeroplan jgħat fuq xol tal-gvern. Ma kienem lebda regola li kienet tajd l ma kon naqra fit. Jien naf darba, per eżempju, kont involut fl-organizzazzjoni tal-parking tal-belt. U ġiet tkellimni l-manager tas-sinema tal-belt u kellha meeting miegħi u qalt li ħad deliveries u daw x'nagħmlu hekk u u ftemna u ma ma talbitniex pjaċiri ġifieri xejn u ftemna u u telqet u batit li kumpliment, batit li ġiex biljetti ġiex biljetti biex nara film. U battilha nota telha thank you very much, għedtilha ma nistax noħodhom jien hawnhekk xogħol li qed nagħmel u batthomlha lura. Eh, allura, speċi, as you aging my conscience b'dan il-mod. Tifhem ta' fil-kuxjenza. Inti kont korrett. Eh, però jiena parti mill-frustrazzjoni ta' ċertu ħut illum li eh, qed jaraw speċtat qed nawir u d-ġenerazzjoni anke tal-partit tagħhom li huma essenzjalment mhumiex ehm, attivi jipparteċipaw fil-korruzzjoni qatt ma mhm. kienu, però ma jgħidu xejn. Mhm. Biex ta' Għalija hija frustranti ħafna li nara din mhm. il-ħaġa. Ehm, Għalija wkoll mingħajr ma nippretendi li jiena ehm, dejjem kont proattiv, ma kontx dejjem proattiv. Ma kontx dejjem proattiv, ma rajtx niżrijiet eh, li tara l-lum, pero faċli għalija, iktar faċli tikkritika. lil Konrad Mizzi milli tikriti, però insomma ġiet m'għandi tibda diffikultà nikkritika l-John Dalli, però llum meta kont fil-gvern. Għaddin John Dalli għax pjuttost anka fl-ewwel ktieb spex ta' ehm, tħalt fih ħafna. Ehm, jatik dil impressjoni li dejjem huwa dal-bniedem wara l-portieri, spex tal mano nera li ħadd ma jafesat f'xura ħajħu jisu l-Spirtu Santu spex ta' mingħajr is-Santu. Ehm, Għidilna naqra fuq id-dinastija John Dalli. Dinastija John Dalli għal John Dalli mbidu sal-aħħar. Dan huwa l-eredi tiegħu nnifsu. Jena ħaġa nista' ngħidlek dak iż-żmien meta prova jibqax anki prova jippoċja lili. Meta prova jippoċjani u batalija biex ikellimni, kelmu l-Ministru tal-Finanzi u bat qalli biex mur naħdem miegħu għatlu lejn tajjeb fejn jatta. Fil-kamra kien hemm Adrian Hillman. Jina għajdin, il-ħilma ma konx naf li jgħamil ħnizrijiet, ma l-lum naf li jgħamil ħnizrijiet, ma bat tibda t-realizza u speċi, ma zmin, tibda, tifem. Jina meta John Dalli kien nominat li jkun kummissarju għal Malta ma nistax ngħid li bsart li eventualment sa jinqabad u sa jitkeċċa fuq korruzzjoni. Però ħadd pjaċir xejn li kien nominat. Għaliex meta kien Ministru kien diġà nqabad jagħmel il-ħmerijiet, jirranġa biex il-Ministeru li kien imexxi jixtri l-biljetti tal-ajru minn aġenzija tal-ivvjaġġar f'isem it-tifla tiegħu. Jew li juża l-Ministeru tiegħu biex jimmanipula l-bdil ta' aġenzija tal-vapuri minn aġent privat għall-aġenzija li jikkontrolla hu. U tilef xogħlu. Persuna bħal dak m'għandha tkun la fil-ħajja pubblika f'Malta, laqas fil-ħajja pubblika Ewropea. U m'għandniex ngħinuh. Issa, rrit jeħles minnu Lawrence Gonzi, ma, skużi, minn korrot, ma teħles minnu bl-tieħ promotion. Ma nafx naħseb li Lawrence Gonzi jiddispjaċi, per li l-u t-testaqsi. Però U għek huwa propju fej spiex ta' sottolinja l-punt li il-nazjonalisti mamlu assolutament assolutament xej biex it-tolleranza tal-ġens eh, li l-korruzzjoni ma nafx mod Ma naqbilx miegħek li mamlu xej. Ġifier ħanajd ħanitkellmu fuq l-affarijiet fejn nagħmlu għax. Eh, eh, ok, ma bad ċans nirribatti. Minn ma nipritka, all right? Fejn hi l-korruzzjoni ta' kuljum illum u l-korruzzjoni ta' kuljum u mhux ġifieri tal-Panama Papers, mhm. il-korruzzjoni li tmiss mhm. illum u l-korruzzjoni ta' snin 80 illi tista' tista' veru tmissa bidejk u taħsibha mill-ewwel. Il-permessi tal-bini. Il tkellem ministru biex tirranġa. U s-suspett mhux irraġonevoli illi hemm min qed igawdi fil-gvern minn dik il-korruzzjoni mikro ta' dak il-permess, ta' dik lotja ta' art pubblika lil privat, dik it-tip ta' korruzzjoni. Il-Partit Nazzjonalista fil-gvern Dina bħal l-gandjana tal-public broadcasting. Daħal b'missjoni illi veru għamlet differenza. Illi tneħħi minn idej il-politiċi il-permessi tal-iżvilupp. Switlu politikament ħafna support. Ta' nies illi lej il-bidu lej 87 kienu jgħidu iż-żik. Mela meta kienu fil-gvern huma kienu jaqdu n-nies tagħhom. Aħna konna dejjem nibqgħu barra. U issa milt il-planning authority u diġi jgħidulna le m'għandekx dritt. U għar, meta bdejna noqorbu lej l-aħħar, lej 2013. U planning authority għajdlek lent m'għandekx dritt, lent m'għandekx dritt, lent m'għandekx dritt. Un bat murant Joseph Muscat u jgħidlek, intela waħna nirranġalek. U tal-kelma, jirranġalek. Jien ħdimt ħafna l-Afrika. U meta nitkellmu fuq kultura li taċċetta l-korruzzjoni, mhux qed nitkellmu biss kultura li tittollera l-fatt li l-Ministru jkun korrott. Imma jiena, per eżempju, l-Afrika, jien xtrajt nies mhux għal xi kuntratt, imma pereżempju meta kont nidħol fil-passport control iż-Zimbabwe, alright, jiena kont naf li jekk ma nħallix 20 dollars fil-passaport, kont se nagħmel sitt sigħat nistenna biex noħroġ. Kienu jgħidulek, will you pay my lunch? U kont titfalu 20 dollars. Biex ngħidlek meta jien korrott. Alright, kulħadd għandu affarijiet fuq il-kuxjenza tiegħu u jien għandi wkoll. U għadin qed miegħek. Titfa' 20 dollars fil-passaport. Aħna dikam ma taddilniex minn rasna hawn, m'għandniex dik il-kultura ta' korruzzjoni li jiġi pulizija jtik ċitazzjoni ta' 50 euros u jgħidlek tieni 15 cash u nalajnija, ma tiġrix hawn. Ma tiġrix. Issa fimtni? Għaddejna minn fażi fejn din inqatat. Għaddejna minn fażi fejn din inqata'. Għaddejna minn fażi, ej, ej, nitkellmu fuq ċitazzjonijiet, għaddejna minn fażi fejn għamilna local wardens, tajnijom sistemi tal-kompjuter, eh. biex ma jkunx hemm informali, biex naqtawa, mm-hmm. biex nġildula. All right, jitla l-Labor Party u neħħilhom il-computers. All right, ħalli ma jkunx hemm trasparenza. Xena niftakru fil-fat niftakru dak ismin fin-90s fej taqla ċitazzjoni għalek, ah, issa nkellem il-kuġġi. U għallura għamilna local wardens, għamilna il-Partit Nazjonalista ġildila korruzzjoni. U eh. għaddejna minn fazi fejn il-korruzzjoni mikro ta' kuljum inqatat. li kienet fucking frustra, nasab li fil-fat kienet frustrandi. Għanajd l oħra. Sekonda, għax. Fl-87, fl-87, u nispiċċa bdi, fl-87, meta tal-Partit Nazjonalista fil-Gvern, meta zarma il-bżon ta' licenzja għal permess biex iġib dak il-prodott biex iġib liħor import, meta zarmom dawk il-licenzji, Neħħa infrastruttura ta' korruzzjoni enormi li int trid tmur għand il-gvern se niftaħ fabbrika ta' dik jew tal-oħra u jgħidlek iva, intik il-permess, għamilni silent partner. Mm, mm. Alright? Ma naqbilx, ma nistax, ma nistax inħalli. Dak l-ekwivalenza falsa li ngħid li l-Partit Nazzjonalista ma mm. permettix il-korruzzjoni, però l-Partit Nazzjonalista ma laħaqx is-santità u l-perfezzjoni, naqbel magħha. Eh, il-problema qiegħda però li il- Mela, Li one il-bniedem huwa huwa annimal li jemmen bl-ideali. Ġifieri il-bniedem u b'mumenti li huma arkitipiċi u emblematiċi, ġifieri meta jiena bħala ċittadin nara lil xi ħadd bħal John Dalli li kien ovvjament korrott li kulħadd kien jaf kien korrott l-istejjer pubbliċi. u nara l-gvern tiegħi minn flok jikkastigaħ jipremjaħ u jtih promotion, dak l-att eh, jgħidlek li li il-korruzzjoni fl-isfera politika mhux tal-li aċċettabbli talli jiġi premjat. Jiġifieri dik l-istanza jekk jiena nħares lejha tgħidli hekk u tgħidli xi ħaġa agħar jekk jiena mort il-MEPA u l-MEPA qaluli le u l-CUE qalulu le. Xi tgħidli? Tgħidli li nħolqot ġerarkija li fil-quċċata tagħha għandek l-echelon politiku, dawk qed jibbenefikaw, dawk jagħmlu lill-ostja jridu, imma inti ċ-ċittadin komuni Dawk le, nħulek il-wardens, irriduk tagħti l-irċevuta, irriduk tagħmel daw l-affarijiet kollha. Ovvjament li mbagħad jitnissel minn hekk huwa tagħna lkoll. Mela. U l-korruzzjoni hija tagħna lkoll. Għax inti titkellem fuq l-premjat. Inti titkellem fuq l-premjat. L-istorja ta' John Dalli ma spiċċajniex, għalkemm għadhom spiċċaċ ma spiċċajniex. Mela John Dalli jitkeċċa mill-Kummissjoni Ewropea ħames xhur qabel l-elezzjoni. Mhm. Il-Pulizija ta' Malta tgħidlu ejja law għax għandna l-evidenza bidejna ħan resquk. Mhm. Dak meta keċċi, dak il-press release tal-Kummissjoni Ewropea ħarġet kombinazzjoni li tkexkxek fit-tlieta ta' wara nofsinhar ta' 16 Ottubru tal-2012. Ħames snin bissija. Jeez. Alright, qabel għatlet Daphne Caruana Galizia. Eh, kombinazzjoni ta' tkexkix. U L-ewwel telefonata li għamel meta l-ewwel telefonata li għamel meta joħroġ mill-uffiċċju ta' Barroso. Mhux lil Lawrence Gonzi, il-Prim Ministru li appuntaħ, mhux lil Mara, lil Joseph Muscat, il-kap tal-Oppożizzjoni. Jibqa' hemm jaqabbad gynekoloġist li jibgħat iċ-ċertifikati tal-Pulizija ta' Malta biex jgħid li dan isma' dan miski ma jiflaħx wisq biex jinżel Malta. Ħames xhur wara ssir l-elezzjoni, jinbidel il-gvern. Waħda mill-ewwel affarijiet li jagħmel il-Prim Ministru hija jkeċċi l-Kummissarju tal-Pulizija. Jidħol Kummissarju tal-Pulizija oħra li l-ewwel ħaġa li jagħmel huwa li jgħid jien m'għandi xejn fuq ġondalli ta'. Ġondalli jaqbad ajruplan jiġi Malta, imur Kastilja, Joseph Muscat jibgħat tal-press u jgħid mhux dan u ibni l-Aziz minnu, dan huwa l-konsulent tiegħi għas-settur tas-saħħa. li ħames xhur qabel il-Kummissjoni Ewropea keċċietu minn Kummissarju għas-Saħħa fuq korruzzjoni. Għajd li tippremja lil korrotti. Semmejni il-Ġefri Puniċin Orlando. Għarajt Alfred Sant. Kellu raġun. U Joseph Muscat jagħmlu eroj joħorġu għall-elezzjoni fuq it-tikit tal-Labour Party, jippremjaħ fuq li jippremjaħ, Tippremja l-korruzzjoni li l-partit tiegħek stess ikkritika. Imma peress li il-PN laqatu fiħdan u l-ċat bħal JPO, ovvjament il-situazzjoni ta' dalli hija ċarissima, speċ ta' Gonzi ma kellu qatt jibatu eh, kummissarju eh, tas saħħa eh, Ġviri, dak li premjar anka anka Gonzi għamlu fil-istoria ta' JPO. Meta saru. Gonzi ma minx il-ġon dalli. Wara li John Dalli tkeċċa mill-Kummissjoni. Imma wara li kien qabad u dan huwa l-punt tiegħi ġifieri inqabad ta' momentum. Żomada, żomada, għaxan poġġu l-affarijiet perspettiva waqt li hu ġust dak li qed tajt għax ngħidu jiena wkoll, xorta jrid jintqiegħed f'perspettiva għax inkella ma nkunux ġusti. Hmm. Eh, John Dalli tkeċċa minn Ministru għaliex l-air tickets xtrom u mill-aġenzija tiegħu, eċetera, eċetera. Hmm. Lawrence Gonzi seta' jargumenta sma l-kastik tiegħu ħadu saħna n-nomina ħal xi ħaġa oħra. Imma kastik tiegħu x'kastik? Kien tkaċċa mill-Ministru għal xi żmien, hmm. kellu jirreżenja mill-Ministru għal xi żmien. Meta eh, Joseph Muscat. Kemm dam? Eh, bla impjieg biex ta' mm, mm, mm, ma nafx ngħidlek nitkellem fuq ftit snin, sentej xaġek, pero pero huwa fatt li nkun rrit niċċekja għax ma nafx bl Meta Joseph Muscat ippremja lil John Dalli u għamlu konsulent fuq is-saħħa qabel ir-riforma fis-saħħa li bija tliet sptarijiet privati f'kuntratt korrott. John Dalli kien tkeċċa mill-Kummissjoni Ewropea fuq skandlu ta' 10 miljuni biex tinfluenza direttiva Ewropea fuq it-tipjib.